Күзләр күңел көзгесе. Күзләр фикер йозагына сүз ачкычы. Җанлы сөйләм, ихлас аралашу күзгә күз карашып тапшыруында.
Кеше яши, уйларында, эше, шәхси тормышы, булмышы, тынгысыз тормышта гомер сөрәбез, хөрмәтле туганнар. Туктап, үзебез турында уйлап, уйланып алырга да вакыт җитми, форсат тими. Ләкин кайчакта Барысын да бер юлы астын өскә китереп, ниндидер бер моңлы җыр ишетәсең. Тукталышта булып каласың. Үткән кичергәннәреңне күңел буйлап йөгертеп аласың. Әнә шунда инде җырның сихри, илаһи көче. Кешенең уй-тойгыларын үзенә җырың аша яңгыратып кабаттан ишеттерә белү, үзе бер зур бәхет, дип саный бүгенге студиябез Кунагы. Башкортостанның Татарстанның атказанган артисты, Шаирзада Бабич исемендәге премия лауреаты, Алтын битлек театраль фестивале лауреаты, яраткан моңлы җырчыбыз Илһам Вәлиев. Аңлавыгызча, Туган тел дулкыннары да көйләнгән сез эфирда күзгә күз карашып тапшыруның чираттагы чыгарылышы, мин аның авторы Зифа Нагаева сезне кайнар сәламлимен. Сиңа да сәлам юлладык, Илһам. Исәнмесез, исәнмесез. Иң беренче сиңа әлбәттә шундый сорауны бирәсем килә. Шундый матур якта үскән егетсең, чакмагыш дисәң инде безнең Илфат ага Смаковлар, Тәлгать ага Шариповлар, Фәүдәт Гыйләҗев моңлы, хәтта Зөлфия Шакирова җырлап үскән яклар дип, Һәм бүгенгесе көнне инде Чакмагыш дигәндә, сәләтлеләрне барлаганда без Илһам Вәлиев дип тә горурлык белән өстәп куярга өйрәнгәнбез. Һәм беренчеләй, шул кадәрле матур моңлы тавыш белән генә туып калмагансың бит әле, шуны кайдан тоемлап, сиземләп Илһам дип исем биргәннәр әтиең-әниең?
Бу инде безнең, минем менә әтинең сәнгатькә, Шулхәтле башы белән чумган кеше булу, ул үзе инде авыл хуҗалыгында эшләсә дә, авылда яшәсә дә, шушы чын сәнгатьне ярата белүе һәм инде ул Илһам абыйның чын фанаты булу белән дә бәйле. Чөнки инде менә ул студент чакларында да сөйли торган иде, Илһам абый Шакиров инде Уфага концертларга килсә, Кайда, кайсы мәдәният дворецта, кайсы дворецта концерты бар, шунда керергә тырышадырыйк. Анда инде безнең танышлар, белешләр дә бар иде. Утырырга урын булмаса, берәр шунда почмакта басып калса да карый торган идек, дип. Шул өчен шушы Илһам абыйның иҗатына, аның тавышына гашыйк булган кеше инде ул минем әтием һәм инде ул менә 75 нче елны Илһам абый инде безнең күрше авыл гына ул, Биш Курай авылында. Анда безнең Күәш елгасы аша гына чыгасың, бер 4-5 чакрым булса кирәк. Менә 75 нче елны инде Илһам абый үзенең Идел ансамбле гөрләп торган менә шушы группасы ансамбле белән шушы Илеш районының Бишкура авылына концерт белән килгән. Һәм инде алар җәй аенда инде грузовой машинага утырып, арбасына төялеп, менә Фәүдәт абый Гыйләҗевне әйтеп үттегез бит инде. Алар бергәләшеп шушы күрше авылга чыгып киткәннәр Илһам абыйның концертын карарга. Ә ул вакытта инде минем әнием инде мине менә бүген иртәгә мин туарга торган атналар булган инде. Менә инде ул аны сөйләсәң озак вакыт булыр иде. Шушы концертны инде ул менә бүгенге кебек Күргән кебек, аны сөйләп бирергә мөмкин, Илһам абыйның нинди кием киеп чыкканын, нинди җырны башлаган, ничек басып торуларына хәтле. Әти миңа аны бүген, бүген күргән кебек сөйләп бирә инде. Ул аның белән горурлана, ул аның өчен инде зур бәхет. Һәм инде алар шушы концерттан соң Илһам абый белән артистларны кунак итү, сыйлау бар бит инде. Шушы мәҗлестә ул Илһам абыйлар белән бергә бер өстәл артында утырып инде аларның белән Чәйләр эчеп, ашап һәм инде менә шушы концерттан, шушы аларны инде юлга озатыр алдыннан минем әти сөйләшеп торган инде, менә Илһам абый бүген иртәгә хатыным бәби көтә, менә малай туса, сезнең хөрмәткә Илһам дип кушам дип. Менә Ходайның рәхмәте, Ходай шулай язгандыр инде, мин туганмын һәм инде әти шушы Илһам абый хөрмәтенә Исемне кушты. Хо, ул исемне кушкан. Инде ул менә балачактан сөйлиләр, а, Илхам Шакиров, мин теге авылда үтеп китсә, мин аны аңламыйм да әле, сабый чак бит әле. Уфадан туганнар кайтып төште. Мин инде алар кайт, алар кайтканга шатланып, инде кайдадыр эш белән йөргәнмендер инде, кайтып киләм һәм аларның машинасында музыка яңгырый. Мин инде шул вакытта теге гип, гипноз дип әйтим нәрсә булган үзем дә аңламыйм бүгенге көндә дә шушы машина аларның машинасы кырына үтеп барганда капыл туктап калдым һәм э, ниндидер теге сихри бер э, көч сихри бер тәэсир булды мин э, хушлашырга ашыкма дигән җырны илхам абый җырлый баяннар белән аннан соң китмә җыры Менә бу концерттан ниндидер язма булган да, шуны алар тыңлап кайтканнар һәм инде шул музыка яңгырый. Мин инде шак катып, дөньямны онытып, шушы җырны тыңлап инде теге Ниндидер башка упкынга, упкынга, упкынга китеп, илаһи иҗат упкынында. Бөтен дөньяны онытып, шунда басып торганын да хәтерлим. Шуннан Э, э, әти дә шунда инде э, кайтып төште мен әйтәм әти бу кем соң бу дим менә шушы инде илһам абый шакиров ди менә шушы шушының аның хөрмәтенә синең сиңа исем куштым дип миңа инде монда булса бер алты җиде яшьләр булгандыр инде шул тирәдер дип уйлыйм Менә шуннан бирле минем инде менә шушы Илхам абыйның җырларын ишетеп, аның шушындый тылсымга ия икәнен аңладым һәм инде әтинең электән җыйган пластинкаларын эзләп табып, аларны инде кассеталарга, элек бит инде кассета каздыру бар, менә шулай хыялланып беттем инде мин, ул Илхам абыйның кайда нинди интервьюлары, радио булса, гел аны көтеп торасың. Шуннан баш очына куеп, йоклап китә торган шул язмаларын куеп. Менә шундый шундый Илхам Шакиров Илхам абый белән бәйләнеш шундый булды инде. Һәм инде Илхам абый дигәндә менә татар җыры ди конкурсы бар иде бит инде. Анда жюри рәисе Илхам абый була торган иде. 90 ничәдә барды микән мин 97дә микән 95дә микән. Менә Халит абый Фатихов Фатихов әзерләп алып барды инде. Бер генә теләгем бар и, бер генә теге гомер теге Илһам абыйны ерактан гына булса да күреп кал, ай хыялым шундый аның ерактан гына бер күреп калып булыр микән дигән бер хыялым бар и, шул үсмер чактан инде. Аңа гашыйк булгач аның иҗатына. Менә Ходай язган булгач Казанга конкурска барырга туры килде. Ул инде жюри рәисе дә булып Утыра ул хәтле бәхет, бәхет менә төрлечә була бит инде, кемгәдер нинди бәхет, менә минем өчен менә Илһам абый каршында җырлап басып тору һәм инде конкурстан соң, конкурста җиңеп тә кайттым әле, беренче премия алып, һәм инде аның белән менә бер кабинетта сөйләшеп утырып, анда инде безнең мәшһүр җырчыбыз Хәйдәр абый Бигичев та килеп керде, алар менә ике бөек шәхес минем каршымда, Менә алар белән сөйләшеп утыру инде минем гомеремдә иң-иң-иң бәхетле минутлар дип әйтер идем. Менә шундый, Илһам абый. Бу исем өчен генә түгел, бик күп сорауларга җавап алынды әлеге җавап белән, дип әйтәсе килә. Шулкадәрле матур итеп тасвирлап сөйләдең. Чынлап та, шундый бөек, илаһи затларның тәэсире нык көчле булганы икәне сизелә. Э, сирәк барырга туры килә концертларда син булган җирләрдә ләкин тын калып хәйран булып мин башка тамашачылар белән бер рәттән үземнең дусларым белән дә карап утырамын хәрәкәтләр сәхнәдә үзеңне тотышың менә ул яраклашу түгел бу яраклашу түгел ниндидер шул кадәр зурлау да бар э, илһам аганы шул кадәр аның иҗатына гашыйк булу моңын э, күңелең аша сеңдереп үскәнеңне күрсәтеп, әле менә мин син әйткән җаваплардан шуны тагын да бер тапкыр аешына төшенеп утырам. Аңлап утырам. Чынлап та синдә шундый бармакларны, кулларны хәтта менә күн авылы көйләрен җырлаганда мин сине әле хәтерлим, ничек Илһам ага кебек син кулларны мендереп җибәреп, төшереп кырга э, үзеңә килешеп тора. Юкса э, Илһам чынлап та э, искитәрлек матур гына күтәрелештә. Инде үзең әле Тапшыру башы алдыннан гына кызыклы гына сөйләшүләр алып киттек синең белән. Өлкән кешеләр кебегрәк итеп сүз тезмәләре әйтеп-әйтеп куясың шундый. Менә синең кайдан да килә икән. Чынлап та синең өлкәннәргә карата ниндидер хөрмәт сизелә, иҗатта өлкән булган биек, бөек кешеләргә карата. Һәм синең гаиләдә дә шундый тәрбия алынган икәне күренеп тора. Мин үзем бит инде сезнең гаиләдә дә булганым бар, күренеп тора шулай. Бер-берсенә шулкадәр шунча бирелеп матур гаиләдә, матур гаиләдә. Барысы да җырладымы, әллә син генә шундый җыр юлына киттеңме? Безнең инде менә гаилә дә шул әти, әтидән башласак, әтидән алда безнең менә картәти, Шәйхелзадә картәти дибез инде, бу әтинең әтисе. Бик оста гармунчы булган. Ул инде менә тирә-якта дан тоткан гармунчы, аның әле гармуны әле дә исән, ул әле Әти-аны кызык итеп тә сөйли аларның менә безнең күрше авыл Сыерышбаш авылында гармун остаучы булган остасы булган эшләүче менә алар ул инде кино кино караган кебек без ди киттек шунда шул гармунчының өенә бардык шул гармунны алып кайттык ди шуна без кайтуга ди авылда ди бөтен гармунчылар җыелып безне көтеп утырганнар ди һәм һәрберсе шул гармунны уйнап Карау бит инде яңа гармун теге хә әле булса инде берәү яңа машина алып кайтса га карарлар инде хә гармун алып кайту бер нәрсә дә түгел. Бу инде бу инде менә теге чын бәйрәм өйдә ди табын корылган, абзыйлар җыелган менә а кызык итеп сөйли инде шул. Менә ка картәти яклап та шулай м музыкага тартулы булган. Һәм инде безнең Мәдинә исемле нәнәй инде әтинең Әнисе болай инде, нәнәй дип йөртә безне безнең якта. Ул бик матур җырлый, ди. И, ул җырлый ебәрсә, аларда теге борынгыдан калган куплетлар, андагы нинди сүзләр шулхәтле матур, шахта көйләре, Арча көйләре. Менә шаккатмалы. Менә шуннан соң әтиемә бирелгәндер инде, әтием яклап барсы да җырлый белә, матур итеп табыннарда җырлаштыралар. Безнең гаиләдә инде мин баш бала инде, баш бала. Менә мин инде хәзер артист булып киттем һәм инде сеңлекәш Әлфия исемле ул инде Яркәйдә эшли. Алар шул ук тормыш иптәше Рафак белән шул ук мәдәният дөньясындалар. Э, ул өстәл тамакны э, өстәл тамакта э, агарту культура мәдәният агарту шуны укып бетте. Ә инде Илдус Илдус инде безнең төпчек малай ул бүгенге көндә инде тоже бик популяр гына булып килә. Ул концертлар алып бара, тамада булып та йөри ул һәм Һәрвакыт аның яңа үзенчә программалар эзли ул, яңа шуткалар, теге шаярулар, ниләр. Ә әнигә, әни, әни инде ул безнең дөнья тоткасы. Әни кеше ул һәрвакытта да бала-чага өчен кайгырту, ир-атны ир-ат итә белү, безнең әти һәрвакыт теге сельсовет председателе булып эшли башлады. Бригадир, сельсовет председателе, аннан соң партком да булып, аннан соң колхоз рәисе булып бик күп еллар эшләде. Һәм ул һәрвакыт командировкада. Бөтен, бөтен дөнья менә безнең әни өстендә инде. Ул шул хәтле сабыр күңелле, шул, шул хәтле теге тырыш, ну, авыл хатыннарына. Учак сагында, гаилә учагының сагында булган. Ул һәрвакыт инде безнең өчен һәрвакыт терәк инде ул. Әти өчен дә терәк, безнең өчен дә терәк. Менә.
кайчандыр бәләкәй генә илһам үскән вакытта ниндидер хәтта тамашачылар дип әйтәсе килми ниндидер берәр көйне җырлаганда беренче кул чабучылар гына хәтерлисеңме кемдер төрлечә бит хәтерлиләр җырчылар менә мин хәтер бәләкәй чактан хәтер хәтерли башласаң безнең өй тулы артист буладыр инде халит абый фатиховлар бик күп килә торган фән абый вәлиәхмәтовлар инде алар һәрвакыт безнең өйдәләр Менә Башкортстан филармониясенең бик күп артистлары, Вәлит абыйлар була торган иде, Редик абый, Фәсхетдиновлар, хәтта Зөһрә апа белән Хәйдәр абый да безнең өйдә булды. Менә мин шушы гел артистлар арасында үстем инде. Алар теге концерттан соң безнең өйгә алып килә торган иде минем әти, беркайчан да теге столовыйга әзерләтмәде ул. Һәрвакыт өйгә кайтарып, менә шулар арасында буталып үстем инде. Минем беренче менә иң беренче тамашачы кем булды дип әйтим икән, мин Кемдер әйтә бит инде, менә мине хәтерлим, утыргычка бастырып җырлатканнар иде кунакка барганда, яки анда кайбер бүрәнә башында әбиләр тезелеп утырганда җырла. Алай син инде гел артистлар белән кайнагач, хәтта хәтерләмисең кайсы җырны. Андый, андый бер булмады. Менә без Әлфия сеңлекәш белән инде үзебезгә үзебез кызык табып, Әниләр эштә чакта концерт оештырабыз. Менә шул инде менә бер-берегезгә тамашачы буласыз. Мин инде теге баянда да уйнарга өйрәндем. Ул баян теге мин аны күтәреп утырсам болай итә. Мин аны инде астыма теге тезгә куймый дөрим, изәнгә куеп кына үземчә тарткалап шунда көй чыгарган. Менә шул безнең үзебезнең гастрольләр, имеш тә мимеш, Өстәл астына кереп утырсак, инде ул безнең автобус була, шуннан соң кайсыдыр өйнең бер почмагы ул сәхнә була. Менә шушы безнең Әйе.
Менә шул иҗат дөньясыннан чыгып, матур гына җырчы булып, э, чынлап та танылу табып, исемең исем шәрифле. Син хәзер э, күпме әйтәм ул сүздә, э, Илһам, нишләп тә син шул эстрада җырчылары арасыннан э, опера балет Классик әсәрләр ягын ныграк сайлагансың кебек, тартылу ниндидер соңыдан, ничектер шул якка нәрсәдер этәргеч булган сиңа. Менә монсы ни белән бәйле булды? Бүгенге хезмәтең дә шуның белән бәйле. Шуңа күрә инде тукталып алыйк әле бу турыда. Менә эстрада бу ничек дип әйтим икән? Без менә авылда туып үстек бит инде, авылда шушы үзебезнең халык җырлары, үзебезнең менә мәктәптә җыр, минем бит инде 3 класс Э, баласы идем мин э, э, беренче тапкыр җырлый башлаганда аны нәрсәдән килеп чыкканын үзем дә аңламадым бәлки инде укытучылар аңла уйлагандыр моның әтисе матур җырлагач бәлки малае да җырлыйдыр дип миңа комбураны дигән татар халык җыры бирделәр мин инде аны ярый өйрәндем дә җырладым бәлки ул матур килеп чыккандыр мин аны хәзер хәтерләмим Ошагандыр инде. Районга хәтле бардык әле без. Теге Чакмагыш районына барып җырлау, ул вакытта ул инде бик зур бер вакыйга була торган иде. Өченче класс баласы инде үзенең мәктәп, әйе, мәктәпне теге мәктәп исеменнән анда бит берничә номер гына сайланып алына. Менә шул шуның өчен горурланып та йөргән чакларым бар иде. Менә Шулай халык җырлары, эстрада җырлары бик күп җырлап йөрдем мин. Менә сәнгать училищесына кергәнче дә Фәдис абыйның җырларын бик күп җырлый. Ул минем өчен кумир иде тоже. Фәдис абыйлар менә безнең авылларга концерт белән килә. Аның сам беренче генә чыккан вакыты, ап-ак күлмәк, җиңен сызганып чыгып, сарманы сузып җибәрде. Ай, мин шаккатып әйтәм, ват! Җырлый бу дип, менә Фәрис абыйга шуннан мин зур хөрмәт белән, бик зур теге үземнең кумиры итеп, хәтта аның репертуарыннан җырлар менә авылда концертларда җырлап йөри дим әле. Безнең бит тавышлар якын, тенор белән тенор. Әйе, әйе. Менә шул шундый Эстрада җырчысы булырмын дип тә йөргәнмендер. Шуннан укырга кердем бит инде, сәнгать училищесына укырга килдек. Э, монда инде э, бик э, зур рәхмәтле мин менә Зөлфия Шакирова, Зөлфия апага, инде ул мине үзенең ход укытучысы Фәрзәнә Фаткуловна Саитовага тәкъдим итеп, инде мин шул аның кул астында укыдым. Минем өчен бик зур Теге урысча әйткәндә перелом булырга булды инде ул. Чөнки без өйрәнгән уже авылда без уже теге без инде популяр. Тегендә дә беләләр, монда да беләләр, тегендә дә чакыралар. Монда килдек, хәзер башка төрле бөтен әйбердә. Ноталар ярый инде ансын өйрәнергә кирәк. Һәм инде классик тавыш куюлар. Тавыш кую классик әсәр. Мин инде аптырыйсың инде, бу ничек була соң? Минем бит тавыш та бар. Җәелеп рәхәтләнеп гармунга йөрламагач та ничек була? Мин бит инде җырлыйм дисең инде. Ул әле кайбер чакта теге урыс әсәрләрен җырлаганда мелизматикалар кушылып китә. Аны утырып көләдер гани. Э, шундый чаклар да булды. Ну, шуннан укый торгач, укый торгач, ничектер шул сәнгатькә тартыласың, тартыласың. Шуннан э, күпмедер э, менә классик бөек җырчылар Поворотти, Лемешевларның сәнгатенә Колак салдым бит инде, аларны бик тыңлый башладым. Ул үзенчә бер тәэсир итте. Шуннан соң ул укый-укый инде, училищены беткәч, бәлки филармониягә барырмындыр дип йөргән чаклар, шуннан Фәрзәнә Фаткулла инде, әйдә, теге высшее учебное заведение кирәк бит, институтка укырга кер, мин дә анда укытам, минем кул астында уку. Мин инде киттем укырга, академия искусствосында, анда шул ук классик әсәрләрне инде, Тирәнрәк карыйсың бит инде анда уже программа да башка төрле. Шуннан укыйсың, укыйсың, укыйсың инде ничектер теге үзебезнең канда булган үзедән үзе сине шул хезмәтнең төп э, төп юлында шул сайларга үзе үк мәҗбүр итеп этәргеч булып куйган иде менә бу классик яклап синең тартылу шулай бит ул бит менә э, теге килеп чыкмаса Ярый, булмады инде дирин дә, укуыңны ташлап эчеп китерин. Бу ничектер килеп чыга, теге җырлап карыйсың, килеп чыга, килеп чыга, и теге оценкалар да яхшы гына куя башладылар, мактый да башладылар. Ул шуннан күңел үсә торгач, шул направление белән, шул юнәлеш белән барасың. Синең эчтәге халәтең дә булган инде, ул табигатьтән дә синдә бар, ул күренеп тора. Синең алар анасыны ачып Бик дөрес итеп әйе, ача гына белүләре яхшы булган. Ул инде теге безнең канда булган э, үзебезнең татар башкорт э, халык җырлары э, алар беркая да китми. Алар бездә уже теге генетик уровеньда. Шул беркая да китми дигәндә, беркая да китә дигәнем дә бәйләп куясы килә. Кайчандыр концертларда ешрак күрә башладык. Моңа сөенә башладык. Бик халык матур итеп шаулап, куллар чабып сине каршы ала башладылар. Мондый җырлар һәм башка авторлар, хәтта үзең теләгән авторларның алып, әйтергә кирәк инде җырларын җырлап, концертларда күбрәк катнаша башлап, син якынайдың халыкка берзаманны, төп һөнәрең, төп шул классик якта булган яктан. Шуннан соң инде сөенеп өлгерә алмадык, син тагын китештә булдың. Сәхнәдә икенче төрле булып, бушрак булып калды синнән соң сәхнә, халык бик Менә кемнәрне тыңлап, үрнәк, менә күчергечләр итеп яшьләргә күрсәтеп Илһам Вәлиевлар кебек җырларга кирәк дигән төшенчәләр яңгырый башлады. Һәм син шул вакытта нишләптер кискен борылыш алып, читкә дә китеп эшләп алдың түгелме, Илһам?
Ниндидер үсеш үзем өчен дә кирәге. Мин инде хәзер Опера, опера сәнгатендә, опера театрында мин солист булып эшли башладым инде. Һәм инде берничә берничә дип әйтергә кирәк инде яхшы гына килеп чыккан партияләрем дә бар инде, мин үстерә тордым партияләрне. Миңа инде бик зур ярдәм итте менә Марат Магафурович Хисматуллин, бу безнең Мәгафур агайның улы. Ул безнең театрда режиссер булып та укытты, ул мине эшләде инде, мине сәнгать академиясендә укыганда ук әзерләде опера җырчысына. Мин аңа бик зур рәхмәтлемен. Менә шушы Уфада эшләү дәверендә ниндидер үземнең мөмкинчелекләрне күрәм, ә ачы бетерергә Уфа театрында ничектер миңа таррак кебек, кыса кысалары таррак кебек. Чөнки нишләптер анда театрның да бик үсеше әллә ни югы гел гел бер урында торган кебек вакыт иде. Шуннан соң инде уйлана башлыйсың, эзләнә башлыйсың, вакыт үтә бит, бәлки башка җиргә дә Тыңлалып карарга микән әллә дип ышынасың. Менә Екатеринбург театрында инде безнең Уфада эшләп киткән Андрей Геннадьевич Шишкин директор, Уфада директор булып киткән иде. Ул инде әйдә безгә эшкә кил, Тәкъдим ясады. Э, тәкъдим ясады.
Син э, Уфа, Уфа белән э, Уфада калып тор. Мин, мин, минем театрда Екатеринбургта тек урысча әйткәндә на пол ставки, ярты ставкага эшләп йөрисең. Ошап китсә, яши яши күз күрер. Шуннан мин инде анда барып килеп йөрдем, эшләп, эшләп. Шуннан бик кызыклы миңа үзенә тарта башлады, чөнки Екатеринбург театры ул Бик көчле театр, ул Россиядә, Россия күләмендә дә көчле театрлардан салына, санала. Менә шуңа ниндидер үзенә тарт тарта башлаганы сизәм ничектер анда яңа рольләр яңа партияләр башкарырга да Дуслар килеп чыкты, бик күп, менә коллектив Екатеринбургның бик җылы кабул итте. Ул бит һәр һәр җирдә дә алай булмый, чит кеше килсә, чит җирдән килсә, ничектер теге бик бик тиз мөнәсәбәт табып булмый. Мин инде барып кердем, алар мине үзләренеке кебек кабул иттеләр. Шул хәтле рәхәт булды. Аннан ары инде кабат үзебезгә кайту, ни беләндер сәбәп булдымы, инде нокта куеп, юк инде Илһам, үзебезгә кайтасың да, менә шул үзебезнең опера, балет театры синең өчен, үзебезнең сәхнәләр, синең халәтең, торышың, иҗатыңның дип үзеңә син ниндидер карар кылдыңмы? Менә нидә Екатеринбургта мин бик озак йөрдем. Мин озак дип саныйм инде. Ул 6-7 э, елга якын. Байтак гомер инде. Байтак гомер.
Менә э, семьяңны күчер дип э, Екатеринбургка чакырдылар, семьяң белән кил дип. Нишләптер менә Семьяны күчерәсе килмәде, безнең менә үзебезнең э, балалар беренчедән хәзер бөтен дөньяны кубарып алып чыгып китүе дә җайсыз. Э, беренчедән, икенчедән хәзер телне онытып бетерерләр, э, чөнки анда татар башкорт мәктәпләре юк, аралашу да әзәйри. Шуннан өченчедән нишләптер менә җан тартмый, күңел тартмый торган җак була бит. Ул ничектер барып кайту рәхәт, ә Ничектер шунда урнашу өчен ничектер менә күңел ятмый шул якка, ятмады. Мин инде аны Екатеринбургта әйткәнем дә бар. Вот яратмыйм, вот не люблю я ваш город дип әйткән. Аңа үпкәләп тә бетәләр инде. Мин инде аны теге не люблю дигәнем теге бөтенләй яратмый дигән сүз түгел, менә күңел тартмау дигәнне генә аңлатасым килә. Ә, ә, анда минем бик күп э, менә э, үземнең э, тамашачыларым бик күп. Бүген бүген дә язалар, нишләп килмисез, нишләп кайтып киттегез дип бик чөнки анда менә тамашачы Екатеринбург театрында бик зур традиция 100 елдан артык. Әмма сине тизрәк туган як Ка алып кайтасы килү Кайту- теләге бик көчле миндә. Һәм кайтып бүгенге көнне син үземне таптым һәм менә мин минем шунда инде м, э, урыным һәм Алла бирса соңга кадәр дигән уй менә шунда э, җ- төпләндеме, җөпләндеме синдә? Менә ка- кайтуның э, кайтуның сәбәбе, кире кайтуның сәбәбе э, чын дөресен әйткәндә арытты. Арытты.
э, Ике арада йөреп? э, Ике арада йөреп.
Гаилә Уфада, балалар үсә, өч бала. Э, Әле менә Аларның теге, урысча әйткәндә, переходный возрастлары, мин өйдә юк күп вакытта, ярый хәзер телефон, интернет челтәрләре аша сөйләшеп була. Унбишәр-егермешәр көн мин өйдә юк. Менә балалар дигәндә туктап китик әле, әйтергә кирәк Илһамны. Бик яшь кенә күренсә дә, өч бала әтисе Илһам. Шулай бит? Һәм инде җырлый торган бәбиләр үсеп килә микән, бер-бер артлы җырлап тора. Җырлыйлар. Минем өйдә үзенә үзенә күрә бер консерватория. Безнең Зөһрә укый инде сәнгать э, училищесын бетте дә, сәнгать академиясенә вокал бүлегендә укый. Искәндәр хәзер абыйсы бит инде менә элек э, тамырда йөридер ул Абыйсы инде тамыр возрастыннан теге үтеп пенсияга чыккач, хәзер энекәше Искәндәр килде бит инде аның. Менә өй өй тулы музык, музыка безнең. Анда кайтып керсәң, берсе җырлый, берсе фортепиано утыра. Алар көне буе, төне буе утырырга мөмкин. Алар ниндидер записьләр, язмалар карыйлар, ниндидер опералар карыйлар. Алар шул фанатичный, аларның музыка укыйлар, укыйлар. Менә шундый үзенә күрә бер. Димәк, әле алда Валиевлар гаиләсеннән яңа сәләтләр күрәчәкбез, Алла бирсә. Һәм менә инде гаиләгә кагылгач, әлбәттә, Ләйсән турында берникадәр сөйләп үтми мөмкин түгел. Кайларгадыр китеп, авылда кызлар озатып йөреп, шәһәрләргә китеп, тагын укыган вакытта кызлар күреп, аннан тагын кызлар, тагын кайда кая китеп, эш буенча китеп тә алыштырып торганнар бит инде. Егетләрнең бит инде яшь чакта шулайрак. Ә Илһамның Бик ул кадәрле вакыты булмады микән, теләге булмады микән, күрше кызына гына өйләнеп куйган ул, күрше авыл кызына, Ләйсәнгә. Шуңа күрә бик ул кадәрле э, теге алҗып, ялкып кызлар артыннан чабып тормаган соңдыр. Шулаймы? Ничегрәк булды сезнең очрашу? Беренчедән, Ләйсән җырлыймы дип сорарга теләкләре бар әнә телевизор караучыларның.
Ләйсән э, җырлый ул, сәхнәдә генә җырламый, аның теге э, үзе, үзе, үзенә күрә генә Тавышы үзенә күрә генә моңы бар, ул аның теге җырчы хатыны булып мин дә җырлыйм дигән максаты юк. Әтиең белән әниең үрнәге килеп баса күз алдына, шулай бит? Ул инде җырчы хатыны булып Син әтиең урынында, Ләйсән әниең урынында булыбрак китеп бара тормышыбыз. Менә әлеге дә баягы сәхнә безне таныштырды Ләйсән белән. Менә мәктәп елларында укыган чакта Урысча әйтәм инде, художественный самодеятельность дигән бик көчле ул вакытларда. Мәктәпләр аерым үткәрәдер и, аннан соң колхозныклар аерым үтәдер и. Ул инде бию, бию коллективында йөридер и һәм инде теге ансамбль белән җырлаулар бар, менә шунда да җырлаштырадыр и, мандолинда уйный и, теге. Кайда, кайда нинди ни бар, ансамбль дә кирәкме, бию дә кирәкме, шунда катнашып йөрде. Мин инде үзем дә җырлый йөрим, баянчы аккомпаниатор булып та тора йөрим. Алар инде күрше авыл булгач инде, без аларны инде төнгә калына бит инде репетиция, күрше авылга озатып куябыз дип, Дуслар чагына озатыша башладык. Менә шул вакытта инде озатыша торгач, дуслык булды.
Шуннан соң шул дуслык э, тора-тора инде мәхәббәткә әйләнде.
Э, хисләр тугач, менә бик бик озак йөрдек инде без. Мин хәзер хәтерләмим дә. Э, мин инде армия сафларыннан укып йөреп кайткач, өйләндек. Менә шундый Ләйсән инде ул аларның менә гаиләсендә дә һәм мин гомумән аны дөрес дип тә саныйм инде менә мөселман гаиләләрендә ир-атны югары куя белү ничектер культ мужчины дип әйтергә кирәк бу инде теге ир-ат югары кую тиран тиран итү тиран булсын дип әйтмим андый гаиләләр дә бар теге Ират әйткән шул бу. Бу андый андый андый мәсьәлә дә түгел. Бу иратны югары итә белү, аңа хөрмәт белән карау һәм инде балаларны да менә әтиегез менә әтиегез кайта, әтиегез нәрсә әйтә, әтиегездән сорарга кирәк. Менә шундый тәрбия белән үскән алар үзләре дә, аларның гаиләләре дә. Һәм инде менә шушы Аның шул сыйфатлары бүгенге көндә дә менә бик зур роль башкара. Мин инде Рәйсәнең туганнарына, әниләренә бик зур рәхмәтлемен. Шундый акыллы, шундый русча әйткәндә мудрый, мудрый булуы да, мудрость, ничек була соң аны? Акыл. Әйе, акыл иясе, акыл булуы да бик мөһим. Ул инде һәрвакыт Саклап, саклап, яклап торучы кебек әйме? Менә мин бит инде күп күп күпме йөрдек инде, йөрдем инде Екатеринбург Уфа арасында. Мин гел төнлә рульдә төнге сәгать 10-да 10-да чыгып китәм, иртәнге 6-га хәтле ул йокламый көтә инде. Хәзер мин инде мәйтәм, шалтыратышып юлда һәр вакыт шалтыратышабыз.
Менә шундый матур гаиләләр, әмма ләкин бит ир җырчы, тормыш иптәшең, ул сәхнәдә, кеше күзендә. Аңа бик күп э, кызлар карый. Әле ул Екатеринбургта ераграк та, араларга кереп карарга теләк белдерүчеләр булдымы, юкмы? Һәм шулай ук көнләшүләр булдымы арагызда? Ул э, ниндидер көнләшүләр э, ансыз булмый. Э, Сез дөрес әйтәсез, без инде артист булгач инде ул ул безгә бик күп игътибар күп, э, ул Менә безнең ничектер туры килде шулай. Минем аралашкан хатын-кыз артистлар, партнерлар, без сәхнәдә инде нәрсә генә кыйлә алмыйбыз, кочаклашабыз, үбешәбез дигәндәй. Менә шул партнер, партнерлар белән безнең дуслык бар, гаилә дуслыгы. Алар белән Лейсен дә аралаша, алар берсе-берсе белән шалтыратып сөйләшәләр. Менә ничектер теге Ходай саклагандыр, теге бик Зур ыгы-зыгы чыкканы булмады, Аллага шөкер. Үземеңдә тәртип ягы әйбәт булган дигән сүз инде ул, менә күренеп тора, тыйнаклык бит синдә шул өстенлек итә. Мөгаен да, гомумән тормышта син урыс телендә әйтсәк, одна любма, бер кешене генә ярата торган, менә була бит инде. Бары теге җилфер-җилфер җилгә искән дигән кебек хисләр таратып йөрүчеләр. Үзеңне нинди, кайсы якка, кайсы тарафтагысына якынрак кеше дип уйлыйсың?
Бей, атна өлеп буладыр инде хәзер ничә ел яшәгәч. Ну, я калгача да бит озак дуслашып йөргәнсез. Мин шуннан чыгып та сиңа шул нәүбәттән сорауны бирәм. Э, менә э,
артист тормышы төрлечә инде. Без инде теге күп вакыт читтә йөрү, анда бит инде ират өчен теге ишектән чыгып китте. Бик теләгең булса, э, җигет диләр бит. Әйе, әйе, капка ябыла. Менә нәрсәсен генә әйтеп үтәргә була. Монысы инде яшерен батырын түгел, менә ниндидер образ эшләгәндә, менә хатын без спектакльләрдә бит инде анда гашыйк булу ниндидер теге мәхәббәт темасы тенор булгач инде гел мәхәббәт темасы, гел хатын-кызга гашыйк, гел хатын-кыз белән аралашу минем шулай тенор, бу природа, табигать шулай. Ниндидер образ эшләгәндә шундый чаклар була, Ниндидер теге русча әйткәндә легкая влюбленность теге симпатия дип әйтик инде. Симпатия булса дөресрәк була. Менә шундый чаклар була, ансыз булмый сәхнәдә. Ул менә тамашачы ышанырлык итеп роль килеп чыксын өчен үзен ышанып куймыйча гына әйе менә мондый мондый очраклар була аны мин яшермим дә чөнки теге андый симпатия андый бер береңә теге ошаш ошамаган кеше белән сәхнәдә роль эшләве бик авыр, бик авыр. Менә аның шушы э, бик эченә кереп китми генә, шушы рамкаларда калып кына, әле Аллага шөкер алай. Акылыңны алга чыгарып кына, хисләреңне җүгәнләп кенә, дилбегәдә тотып кына. Шундый егетләргә шаптырасың инде син. Һәм әйтәсе килә, Илһам, кызыклы сорауларны да көтәләр бит безнең э, телевизор караучылар. Ә сине нәрсә чыгырдан чыгара ала? Кызып китүчән дә түгелсең. Димәк, юк, танышма. Юк, мин мин кызсам, нык кызам, аны туктату. Әнә шул нык кыза торган чагын әйтәм инде мин. Туктатуы бик бик бик сирәктер ул. Бик авыр була.
Бик җитди мәсьәләгә кагылышлы кызу була. Шулай бик сирәк
Алла сакласын инде ул андый андый андый андый очракларга. Мин эштә бик бәхәс бәхәсләшергә минем менә бер Ул яхшы сыйфаттырмы, бәлки яхшы да түгелдер, урысча әйткәндә правдолюб, мин менә эштә, эшкә кагылышлы булса, турысын сөйләргә яратам, кайчак ул бәлки миңа комачаулаган чаклары да буладыр, кайчак теге, менә безнең, без бит заводта эшләмибез инде, безнең театр ул шундый. Творческий процесс анда күп вакыт. Менә күп вакыт менә күңелгә ошамаган чак булса инде мин бит сәхнәдә роль эшлисең икән, син сәхнәдә исходный материал, ул артист, сине карыйлар. Менә син шушы вакытта тамашачы алдында син җавап бирәсең. Режиссердан да сорамыйлар, синнән сорыйлар. Шуның өчен кайчакны була, менә бәхәсләшкән чаклар режиссерлар белән, дирижерлар белән. Кызып киткән чаклар була. Була, була. Атсыз бу миңа инде аны күп кешеләр әйтә, син нишләп шулай итәсең? Ул бит режиссер, ул бит дирижер. Ә гомумән син тормышта дөреслек ярат Тушанрак кешеләр шулаймы? Дөреслек өчен намус дигән әйберләр бар бит, менә төшенчәләр чыгышы. Безнең әти шундый булды. Менә ул коммунист, әлеге әлеге көндә дә ул коммунист. Аны менә берничек тә аның менә башына кереп калган шул мине идеологияне мин инде теге э, коммунист дигәч инде аны яхшы мәгънәдә әйтәм, ул теге мин теге политикага керми генә әйтәм. Менә ул элеккечә шушы тормышны әлеге дә шулай шулай барыр кебек сымак итеп яши ул. Менә алдаша белми, гел турыгсан, менә ул ничә ел Ничә ничә еллар председатель булып эшләде. Безнең әле яшәгән йорт ул колхоз йорты. Ул үзен өйдә салып кермәде. Менә ышансагыз да ышанмасагыз барып карагыз. Бер карасаң, яхшы дип әйтергә була.
Кайсы колхоз рәисе үзенә өй салып керми? Тәрбия ягыннан.
Икенче карасаң, бу дөрес тә түгел, килеп чыга шулай. Менә шулай эшләгән инде ничә еллар буена. Кеше мин дип әйтер, кеше ул үзенә булмаса, булмый, кешегә һәрвакыт ярдәм, ярдәмче анык әле бу көндә дә менә авыл халкы, эх, безнең Фәһим бу заманында менә шушылы яшәгән чаклар бар иде, менә без бу әйберләрне бушка аладыр идек, Фәһим аны үзе китертәдер ие, менә шулай дип аны һәрвакыт искә алалар.
Җитди мәсьәләнең кайсысына калсак та, син бик дөрес итеп, матур иттереп җавап бирәсең. Ә менә синең өчен нәрсә кызык дөньяда? Менә сине нәрсә көлдерә ала, мәсәлән, нәрсә сине елмайта ала? Чынлап та җитдисең син, бу бу сыйфат тәрбиядән дә килә. Холкың белән дә шулай икәнен күренеп тора. Менә әле елмаеп җибәрдең студиябезгә, кара ничек нур таралды. Шуңа күрә инде Кызык мәзәк, бәлки шул искә төшерер өчен ниндидер артист тормышыннан бер-ике кызык мисал, кызык мәзәк мисалларыңны сөйләп ишеттерсәң, шулай ук кызыклы булыр иде телевизор караучыларыбызга. Кызык, кызыклар бездә. Берәр казуслар дип әйтсә. Әллә әллә инде ул, ул казус булса, ул да бик көлкеле, көлкеле булмый инде ул. Казус булса, ул теге тешеңне кысып түзгән чаклар да була. Шуңа күрә ул көлкеле, көлкеле вакытлар аның ниядер бер дә хәтердә дә калмый нишләптер. Мин инде без менә э, аруына Фән Вәлиәхмәт Фәнәви белән менә Казан якларында йөрергә туры килгән иде бер ун ел элекләр инде. Инде мин аңа Фәнәвига бик зур рәхмәтлемен. Ул инде миңа шул Татарстан тамашачысына да күрсәтте, Татарстанда бик күп э, теге Яшерен батыр түгел, абзыйларга да күрсәтте, анда инде без барып керсәк, Ой, Илһам, син килдеңме, менә шулай итеп. Менә мөнәсәбәт икенче була торган иде. Фән абый шул яклап миңа бик зур ярдәм итте. Менә Фән абый да аңардагы кызыкларны белсәгез, менә
Аны чакырганда сөйләтерсез димәкче буласыз. Менә шуны сез мине аңладыгыз. Менә аңардагы кызыклар Любой темага, любой артистның тормышында нинди кызык булган барчасын ул энциклопедия кебек. Менә үзе килгәндә Илһам турында сөйләп йөрде сиңа хәзер. О, аны, аның белән юлда йөргәндә эчләре артып бетә, көлеп, уже инде авызларын җыеп булмый, кайчакны юл кырыена туктап торып, көлеп. Туйганчы көлеп, анасы... Биш ел буе мин дә тыңлап йөрдем аны, Илһам. Э, димәк, кызык мәсәкәләрдә ул кадәр юк, кызыксындырмый сине. Димәк, юктан гына көлүләр, юктан гына кызыклар ул кадәр тормышта синең өчен әһәмиятле түгел. Шулай дип аңладым. Шулай дип аңларга буладыр инде моны. Буладыр, буладыр, әй үткенче булып китәдер, әйме? Менә истә калмый, мин э, көләсең инде кая чакны бала чага кая чакта, үскән чакта бик кызыклар килеп чыга бит. Нәрсәдер әйтеп куя ул бала чага. Э, олыларча сөйләшеп яшә. Инде Ул теге русча әйткәндә бытовой бытовой э, Менә син димәк шундый кешеләргә э, ошашсың. Димәк бер анекдот сөйлә дисәң дә сөйләми торган кеше. Менә юк. Белмим дә мин. Менә шуны әйтә. Белмим дә.
Шуңа күрә мин сиңа их шуны истә калдырырга берәрсенә сөярмен дип э, шуны уйлап утырасың. Бер ике сәгать үтте, мин исемдә калмый бу нәрсә инде, белмим мин. Илһам, э, тамашачыларыбызга менә аларның сусыннарын баса торганы шунсы, нишләп үзенең концертларын, шәхси концертларын Эшләми икән сәхнәләрдә э, сагынабыз, җырларын яратабыз диючеләр, минем иманым камил чынлап та күп. Бардыр, бардыр ансын. Миннән дә сорыйлар, менә концертларга калганда э, әлеге дә баягы минем менә шушы театр театрда эшләвемә бик бәйле. Мин инде анда э, атнасына бер, ике спектакль булды. Бу инде минем өчен концерт кебек бит инде менә. Минем өчен теге Мохтаҗлыгым да юк ул хәтле концертчеләргә, дип. Шулай да менә үзебезнең татарча, башкортча концертлар эшлисе килә, җырлар да бар, элекке җырларны да яңартып җырлыйсы килә, яңа әсәрләр дә бар. Уфада эшләве минем өчен бик авыр. Менә мин Казанда бер ел элек эшләдек, аны инде миңа бик зур ярдәм итте Рифат Фаттахов, бу инде Вагапов фестиваленең директоры. Фондының директоры, ул инде, Илһам, әйдә, синең концертны эшлик әле Казанда, дип тәкъдим ясады да, мин инде, Рифат абый, мин бит Казанда булам, шул елына бер биш тапкыр, биш-алты тапкыр гына булам, теге бер җыр җырлап, ике җыр җырлап киткәндә генә тамашачы мине ничек кабул итәр икән, дип. Син ди миңа ышан, мин ди юкка гына әйтмим аны ди, сиңа спрос бар, русча әйткәндә, сине көтәләр Казанда.
Илһам телевизор караучыларыбызның сораулары бар. Беренчесен тыңлыйк әле.
Илһам, җырчы булмасаң, кем булыр идең? Мин бәлки шофер булырмын, шофер булыр идем, машина йөртүче. Теге шәһәрдә генә түгел, бәлки менә ерак юлларга йөрүче дальнобойщиклар диләр бит, шуның кебек. Мин ничектер шушы юл йөрүне яратам, машинада йөрүне яратам. Минем өчен ул ничектер авыр, авырлык китерми. Романтикасы да бардыр шунда. Үзенә күрә романтикасы да бар, шуңа күрә. Бәлки шофер булыр идем. Тагын да бер тыңлаучыларыбызның соравына колак салабыз дик әле.
Хан брат, бөтен хыялларың да тормышка аштымы синең? Җырлавың, конечно, бик шәп җырлыйсың. Ну, хыялларың ничек? Һәр кешенең бар инде ул. Ул 80 яшьлегендә дә бардыр, 30 яшьлегендә дә бардыр. Менә минем инде э, хыяллар шул э, менә шушы сәнгать өлкәсендә инде театрларга кагылышлы булса, Мәскәү театрларында җырлыйсы килә, Петербург театрларында, зур театрларда җырлыйсы килә. Менә шушы минем бүгенге көндә зур хыялым. Тормышка ашмады дип әйтә алмыйм, мин алар, мин анда җырладым, юллы театрларда. Менә киләчәктә алар белән элемтәне тагын да Яңартырга иде һәм алар белән элемтәдә торырга дигән хыялым шушы. Янә бер сорау бирүчебез бар.
Илһам, экранда бик яшь күренәсең. Картлыгыңны ничек күз алдыңа китерәсең икән, ә?
Картлык инде ул һәрбер кешенеке дә бертөрлерәктер дип уйлыйм инде. Ул инде менә миңа калса шул. Авылдамы, шунда шәһәр читендәме, бер күңелгә ятышлы гына, бик мөлаем гына өй салып кереп, шунда инде бала-чагаларың, оныкларың сиңа кунакка килеп, шулар, шуларның, шуларны күреп шатланып, аларның үскәннәрен күрергә язсын дигән кебек, шул инде бөтен. картлыкта. Мин төрле яклап кереп карадым синең күңелеңә, Илһам. Ләкин җавапның иң матурын аласы килә, барыбер дә без синнән концертлар көтәбез. Бер дә һич югында башка концертларда чыгышларың үзгә булып, үзенчә булып, бизәлеш булып китәр иде. Чын-чынында синең моңың беркемдә дә кабатланмый торган моң. Мин тапшыруга чакырганнан гына әйтмим, ул үзенчәлекле. Һәм үзенә генә хас үзеңне сәхнәләрдә тотышуың белән, килеш-килбәтең белән дә халыкка бик якынсың син. Концертлар дигәндә, 24 нче ноябрьдә Казанда минем концертым була. Бу инде симфоник оркестр белән татар-башкорт әсәрләреннән торган концерт була. Бәлки, Уфада яшүчеләр Казанда буласыз икән, керегез, килегез концертка. Бик матур программа әзерләп торабыз. Менә шул. Тапшыруыбызның ахырында.
Вакыт бүлеп килгәнеңә зур рәхмәтләр әйтәсебез килә һәм җырларыңны, моңнарыңны тагын да яңалардан яңа тыңнарга мөмкинчелекләр безгә бирерсең. Без дә көтеп калырбыз, дип ышандырасы килә. Нинди теләкләр әйтеп калдырыр идең үзеңнең шушы моңыңа гашыйк җаннарга?
Инде бүгенге көндә иң зур борчылдырган, иң күңелне кырган менә безнең гомумән җир шарындагы менә бик күп тавыш ыгы-зыгы, Акыл өстендә торган кебек замана җитте, инде исән генә булыйк, инде зур сугышлар чыкмасын, дип кенә теләр идем һәм инде дөньялар имин булсын, дип кенә теләргә кирәк һәм инде изге догада калыйк, хөрмәтле тамашачылар.
Язмышка язылып та, укылмаган китап булып киштәләрдә сакланмасак иде. Тамашачыларга да шундый теләкләрдә каласым килә. Һәм инде үзеңнең моңны яраткан җаннарның язмышларына якын булып, хәлләрен аңларлык, синең моңлы тавышларың тукталышсыз булсын, бер өзлексез булсын, Илһам. Шундый теләкләрдә каласы килә. Сандугачлардай сайрап торган моңыңны Чакмагыш тарафларыннан еракларга ишеттерәсе килә, еракларга, җаннарны дәваларга.